a va mi kumi mi ri munhu evuton'wini a va mi kumi mi yimi kahle aka swa tirhu a va mi kumi mi yimi kahle endyangwini wa n'wina a va mi kumi mi yimi kahle ka swa tidyondzo hambi mi nga ha kotangi ku ya mahlweni vana va n'wina loko va dyondza hi n'wina mi nga le ku dyondzeni hi n'wina mi nga ta khensa xikwembu hi ku dyondza ka vana va n'wina mi ri luya nga mi kholela ngopfu vuton'wini loko a hlangana na n'wina a mi kumi mi ri munhu munhu wo languseka munhu wo humelela munhu wa xiyimo xa le henhla mi ra va mi kumi mi ri munhu leswi a va mi vonisa swona va nga ha mi vonisi swona xikwembu a xi tisi ku cinca a henhla ka vana va n'wina va va vona va ri vanhu vatukulu va n'wina va hundzuka vanhu vanhu vo tshembeka vanhu vo antswa hi antswisiwa hi xikwembu rata siku leri va nga ta mi kuma mi ri munhu na n'wina mi ri na swona leswi va nga na swona na n'wina mi ku mi tlelaka tiyindlu leti na vo va tlelaka ka tona mi dirayivha u timovha leti va dirayivhaku mi tirha tihofisini leti va tirhaka ka tona ni ri siku rin'wana na n'wina va ta mi kuma mi ri munhu mi nghena na n'wi mi phuxa tiroli leyikulukumba a va mi tolovele ku mi khoma ximanjana mi ta phuxa leyikulukumba yi tele mi tlhandleka na xin'wanani henhla lexi nga heta malembe mo tala xi nga kumeki va mi kuma mi ri munhu loko mi fika le ku hakeriwaka va ku i kheshe kumbe khadi na mi va byela mi ku khadi halleluya va ku ra swayipa kumbe ra thebana mi ku ri pfumela hinkwaswo mi ri na n'wina va ta mi kuma mi ri munhu siku rin'wana na lava nga mi divorsa na lava nga mi tshika siku rin'wana va ta mi kuma mi ri munhu mi endliwini hi yesu a mi endla munhu loko mi nghenisa uvoko firijini mi huma na leswi mi swi lavaka mi nga langutisangi mi nga kolotangi helo na n'wina siku rin'wana mi ta va munhu a hi pfaleli matihlo ya hina xikwembu lexi hanyaka na khongela hi vito ra yesu lava nge sa ku amukelaka tanihi hosi na muponisi vapfuni va ku amukela wena hosi ya matimba wa cinca xiyimo xa munhu hosi ya matimba wa hanyisa na khongela hi vito ra matimba ra yesu kreste loko munhu a ri un'we a ku amukela hosi u ponisa lavo tala a ponisa na rixaka ra ka vona one man for restoration na khongela hi vito ra matimba ra yesu kreste leswaku lava nga twa rito leri la xikwembu a va yi va ya cinca mindyangu ya vona leyi va humaka eka yona a va yi va yisa ku cinca hi toto lowu swa kahle swi swi ya endleka hi vito ra matimba ra yesu ni vulavula vutomi henhla ka vona u te lava vo lulama hosi ya matimba a va nga fambi va kombela swakudya u vulavurile hi nomo wa davhida a ku ni vile lowutshwa sweswi se ni dyuharile a ni se tshama ni vona vana va lowo lulama va famba va kombela xinkwa kumbe va dya tidasbini hosi ya matimba na khongela pfuna mhani lavaya kokwani lavaya papa lavaya mutswalo ya u n'wi endla munhu hi vito ra yesu na swa vona swi tshamiseka lava nga apulaya va vitaniwi mitirhweni lava vabyaka a va horisiwi lava nge le swikolweni a va pasi hosi ya matimba nyika vanhu lava ku navela ka timbilu ta vona hi vito ra yesu kreste va endli vanhu laha na loko va nghena ndhawini na vonavu va nga ta xiximiwa hi vito ra matimba ra yesu in jesus name amen god bless you